So mwebare munonga. So twaza kwigura Bibuli zaitu omu Samuiri w'okubanza. Samuiri w'okubanza Samuiri w'okubanza shura ya ikumi na itaano omushororongo ogwa ogwabiri na ishatu. Samuiri y'okubanza omushororongo n'ogwa ikumi na itaano. Samueli w'okubanza eshura ya ikumi na itaano omushororongo ogwa abiri na ishatu nihagira ngu kwonka obugomi kwonka obugomi ni nk'ekibi eky'oburogo n'obugangaazi Ni nk'okuramya ebishushani na Baaterafi. Nk'oku oyangire ekigambo kya Mukama, nawe ayangire ku oguma aha ngoma. Ka ngugarukemu ntandikire aha mushororongo ogwa abiri na ibiri. Samwiri yaamugarukamu ati, Noogira ngu Mukama naashemerererwa ebitambo eby'okwotsya n'ebindi bitambo nk'oku ashemerererwa okworobera iraka rye? Manya okworoba nikukira ebitambo, n'okuhurira kukira ebishaju by'empaya z'entaama. Ogwabiri n'ishatu, Kwonka obugomi ni nk'ekibi ky'oburogo, n'obuganganzi, ni n'okuramya ebishani Na ba teraafi ni nko oya, nk'oku oyangire ekigambo kya Mukama, nawe ayangire ku oguma aha ngoma. Eri izooba nyesire omwe orikwera ari kunyoreka enshonga egi, kandi teri omuri itwe twenka, eri omu kanisa yoona. Omu nsi yoona hariho ekizibu eki barikweta oburogi nainga shi witchcraft. Obwire obwingi nituteekateeka ngu oburogi n'omuntu ajwaire ebigutiya, ari oku ari omu kafuuha, Ku turikuhurira ngu oburogi nikyo kirikwija omu mitwe yaitu, kwonka nitumanya ngu omuzigu waitu Sitaane aine obwengye bwe obw'okucwekyereza. Hati naahindura fashion, kandi hati oburogi buri n'omu kanisa. So obutumwa obu eriize nibugira ngu witchcraft in the church today. Oburogi omu kanisa erigyenda. So omu ahi twareeba omu ba- omu samwiri y'okubanza eshuro ya ikumi n'itaano ogwa abiri n'ishatu twareeba nabbi samwiri arikugambira omugabe saulo ruhanga akagambira saulo ngu omugabe saulo ngu gyenda ocwekyereze a- eryo eihanga eryayenda orwanisa isirairi ngu kandi obacwekyereze boona otagira ou waatsigaho ahabw'okuba bakaba nibahakanisa isirairi bakaba bari a- abazigu ba isirairi. Mwena nimumanya eky'okureeberaho Omugabe Saulo ku yaahikireyo, ku yaareebire Omugabe Agaga. Ha-ha! Kushaho kuhika naareeba ogwo gushi niimwitanta amuta aha rubaju. Araba nk'omu nyamaishwa, areeba ente z'ebishaju, ha! Hashi egi ningitandikira hi kugiita! Agita aha rubaju. Obunyunyukire abutema. Nikyo kimwe byona batyo batyo. Ku yaagarukire aine entaama, aine enyamaishwa, Boo! Boo! Yoo! Ngu naareeta kutambira Mukama. Nabbi yaamubuuza ahabw'enki yaagomera Mukama. Then Samwiri nanka Saulo yaagira ngu Tokumanya ngu naabireetera kubihongyera Mukama? Naija ebi ebi naabisipeyaringa kugira ngu mbihongyere Mukama? Then hati nigwo mushororongo ogu twaheza kushoma, ka ngaruke ngushome. Twatandikira gwa abiri na ibiri. Samwiri yaamugarukamu ati, Noogira ngu Ruhanga naashemererwa ebitambo byokize n'ebindi bitambo, nk'oku ashemererwa okworobera eiraka rye? Manya okworoba kukira ebitambo, n'okuhuurira kukira ebishaju by'empaya n'entaama. Kwonka obugomi ni nk'ekibi ky'oburogo, n'obugangaazi, n'okuramya ebishushani na Baateraafi, Nk'oku oyangire ekigambo kya mukama nawe ayangire ku oguma aha ngoma. So actually ekizibu kya kya Saulo ahi kyatandikiire Ruhanga kumwiha aha aha aha aha kuba omugabe wa Israeli kikatandikira aha bu aha bugomi. Kandi ogu omushororongo gwa abiri na ishatu nitureeba nabbi akakwatanisa ekigambo obugomi na n'oburogi. Kandi hati nitugira ngu ebyo nibyaizira nkahi? Obugomi n'oburogi biine kakwate ki? Hati nikyo turikwenda kwetegyereza eri izooba. So kurugiirira aha mushororongo ogu, oburogi nikimanyisa okwanga ekigambo kya Ruhanga. Ahakuba nitukimanya omutwe gw'ekanisa ni Yesu, niwe kigambo kya Ruhanga, kwonka omugabe Saulo akagira ngu aa. Yaayanga ekigambo kya Ruhanga, yaasharamu kukora eki arikweyendera omu ahabw'eki Ruhanga arikwenda. Then bwanyima yaayenda kubitwaza oku arikwenda omu ahabw'okweheerezayo ahari Ruhanga. So eki twareeba eky'okubanza turiyo nitureeba oburogi nikimanyisa ki? Oburogi nikimanyisa kiine akakwate n'obugomi, obugomi. Twena Ruhanga akatuhanga kuba turi ahansi y'obushoboorozi bwe. so ni kangahi obu turikuba turi nka saulo so nitureeba saulo ku yaaherize kusharamu kugoma ku yaashaziremu kugoma tukaba turi omu kishororongo

Saulo ku yaayangira ekigambo kya Mukama, Ruhanga nawe yaamwanga, mbwenu ya, ya, hmm? Ku yaopozingire authority ya Ruhanga, Ruhanga nawe yaamwihaho authority ei yaabaire aine. So nikyo kimwe na na hatiiya. Nitureeba Saulo akaguma ari omugabe, akagumizamu ari omugabe, kwonka ataine bushoboorozi bwa Ruhanga. Abaisraeli bakaba nibamanya ngu omugabe wa Israeli, ou Ruhanga yaashukireho amajuta. Kumbe Saulo hati haine ebindi ebiriyo nibimuvuga, ahakuba Ruhanga akamurekura buri ngu ahakuba oyanzire ekigambo kya Mukama, naakurekura, naakwaka obugabe. Niho turikureebera Saulo akahemberera ogwo mufumu. Maate obugomi n'oburogi nibishushana. Hati akagyenda kuronda ebirikushushana n'eki yaabaire ari. So eki eki turiyo nitureeba eky'okureeberaho ekyo, eri izooba Sitaani eriyo neekikoresa munonga munonga. Mwanu murebe omushororongo ngu okugira ngu Sitaani, omu Bakorinso okugira ngu Sitaani naayehindura nka maraika w'omushana, ngu kandi ti eky'okutangaaza ngu n'abaheereza be Nibeehindura nka baamaraika b'omushana. Nooteekateeka ogwo musheengo nigumanyisa ngu Sitaane hati eri aha bu, Sitaane aine amakanisa. Sitaane erihaire kutandika amabaara, Sitaane, twotsire nitukigambaho enshonga egyo kwonka eri izooba nitwenda kugitaaha omunda tureebe ekirikureeta Sitaane neehenda erira ota eine nk'ekanisa. Niyo egi spirit ya rebellion ninga shi obugomi. Oshanga obumwe nitumanya nituheereza Ruhanga kwonka omu muringo ogwaitu. Oshanga nitwenda ahakuba Saulo akaba ari ariyo naateekateeka ariyo naayokyeza yaareeta eby'okuhongayo ahari Ruhanga. Naareeta entaama, ezi ente mpango shi nyowe naaninza kuzisharanta kandi ndikwenda kuzi aa baamugira ngu iwe Saulo. Manya okworoba nikukira ebitambo, n'okuhurira kukira ebishaju by'empaya z'entaama, kwonka obugomi ni nk'ekibi ky'oburogo. So oburogo nibutandikira nkahi kandi nibwija buta? Nk'oku twaheza kureeba nibutandikira aha butooroba kandi ekindi nitureeba Ruhanga ku yaayakire Saulo engoma. Yaayenda kuguma nayo omu maani geeye, ninga shi eki bakweta control. Control n'ekintu eki turikureeba na n'omuri Jezebel. Hakaba hariho omukazi barikumweta Jezebel, nimwaba murahurira hariho eki tinkumanya obutumwa nkaba ndabugambire obu barikweta Jezebel spirit. Jezebel akaba ainemu ekintu ky'oku controllinga Yaahinduraitsire na baanabbi ba Ruhanga ahabw'okugira akaba naayenda abakonturoringe. So omwoyo woona oinemu egyo attitude ahabw'okuba Baiburi neetwigira ngu where the spirit of God is there is liberty, Ruhanga takutugyema kumwikiriza kandi na n'omwoyo weeye orikwera naatwebembera takutugyema. So Saulo Ruhanga ku yaamurugireho, hati yaatandika kukoresa obuntu bwe nka we, hati yaayenda okurwanira engoma ei Ruhanga yaamwakire. So eki nkwenda twetegyereze eri izooba, oburogi omu kanisa nibwine akakwate n'obuteemerera gye. na n'obushoboorozi bwa Ruhanga niho oburogi burikutandikira. Kandi twareeba nibubaasa n'okutandikira omu bantu abakuru, bwo tiburikutandikira omu bato, nibwija buzingaho nk'ati nka pasita busharaho. Oshanga omuntu oriyo nookora ebintu omu maani gaawe torikubikora omu maani gaawe, oshanga. Ninga shi ow'eishe-emwe oriyo nooheereza Ruhanga omu minisitule ya Ou Ruhanga Akukwasize, kwonka hati taine hika, otandika kubikora nk'oku okwenda, kutari nk'oku Ruhanga arikwenda. Hati hahendera harimu, Omujungu bakyeta control, Okukonturoringa, kwenda ngu ebintu nyenda bitwazibwe bati nk'oku nkubyenda kutari nk'oku Ruhanga arikwenda. Hati nitwijuka Saulo niwe omuntu owaatandikire kuhiga Daudi. Akatandika kuhiga Daudi yaayenda kumwita. Ahabw'enki? Ahabw'okugira sipiriti y'oburogi eka emutaahiremu. Twaba twagira rebellion and witchcraft are connected. So kandi hati egi spirit eri omu makanisa eri omu levels zoona ruhanga akateekaho ah, institutions ishatu eyokubanza actually niina eyokubanza n'omuntu iwe nkaiwe twena nk'oku turi aha ruhanga nayenda ategyeke amagara gaitu tube twine akakwate nawe turi ahansi y'obushoboorozi bwe. Erya kabiri hariho family. Baiburi negira ngu Ruhanga, omushaija niwe mutwe gw'omukazi, omutwe gw'omushaija ni Kristo, omutwe gwa Kristo ni Ruhanga. Nimureeba Ruhanga ku aine order, So egyo order ke kekuruga omu order bati hati mumanye ngu rebellion egyo neyatandika kandi hati oburogi butandika ninga shi ezi examples. Hariho government, government nayo ni institution endijo kandi Ruhanga akaba nayenda government etegyekwe abe niwe yagitegyeka. Ekyokureeba omukubanza akaba atakwenda, Ruhanga akaba atakwenda Israeli egira omugabe aku akaba nayenda abe niwe yabategyeka omu bwijwire bayanga ngu itwe nitwenda aratutegyeke biki biki nikyokureebera na hati gavumenti nyingi ez'ensi nizikuhendera zihiire obushoborozi bwazo antikristo bafominge gavumenti emwe erarwanise Ruhanga led by antichrist ediini zoona niza kuhendera zikozire ediini emwe erarwanise kristo So ebyo byona ni nikyo ki turiyo nitugambaho eri izooba. So egi spirit nitubaasa kugyeta the Jezebel spirit again, nitubaasa kugyeta the spirit of Antichrist, kandi nitubaasa kugyeta witchcraft in the church. So twine eki ndiyo nimbaganira obutumwa obu Ruhanga abuntiire aha mutima twena nibutukwataho ahakuba twaba tutamanyire omuzigu waitu oku akurwana nituza kuhendera hariho tactics zimwe sitaani nekoresa bwa tactics bwingi nituhendera tusingwirwe so Twareeba amagara ga ga Saulo akahendera nagyezaho ku controllinga then manipulation arikuhakanisa na n'abahereza ba Ruhanga. Akatandika kuhakanisa abahereza ba Ruhanga abahikire. Aha akata akatandika okwetunguura. Okwetunguura nikimanyisa akenda kukora ebintu omu maani ge. Ekyarugiremu, jerasi, jerasi niki? Enugu. Noma Yesu yaaba ari Mukama waitu, twena nitwaba turi ab'eishe-emwe. Hati tiharimu eby'okuhayahayana, nooha ow'amaani, nooha ow'amaani, aa, ow'amaani nooha? Kwonka tikakuheza, tikakuheza kuteebwa aha rubaju, hati hatandika, hati nooha owaakuba ow'amaani? N'obu waakuba ow'amaani. Hati, nikyo kyabaire ahari Saulo. Atandika omwetunguro. Omwetunguro, in simple terms, waaba nooyenda kusamaraizinga pride omu kigambo kimwe, neegira, Look at me! Niyo summary ya pride. Ru, Mundeebe. Kandi waaba nooyenda kumanya humility, neegira, Look at God! Kwonka, Saulo. Aka, Moroba akabanza, eh, akatiishuka aha Ruhanga, yaakora ebyakweyendera, eh, it's all about me, nikwo yaabaire naagamba, yaahendera hati kimurugiiremu je, ah, jealousy, Ruhanga ku yaamwakire engoma, yaagikwasa Daudi, hati ku yaatandikire kureeba Daudi, yaayenda kumwita, hati yaarugamu control. which leads to rebellion. So ha hati ogu omuzimu ninga shi egi wikikurafuta omu kanisa netamburiramu bata nikyo turiyo nituza kureeba. So nikyo kimwe omu kanisa twareeba omu Yakobo eshuura ya kashatu Yakobo Yakobo eshuura ya kashatu omushororongo ogwa ikumi na mukaaga. So tutakahikire aha nshonga egyo okwemfasayizinga egyo ei twatwarigayo egyo erikugira ngu Omuzi gw'oburogo omu kanisa nigurugahi? Twareeba niguruga omu rebellion, obugomi na n'omwetunguuro. So hati niinyenda tumanye kuruga eriizooba Ruhanga akateekaho structures z'obushoboorozi. Nk'eky'okureeberaho, eka, omushaija akamukwasa obushoboorozi. Niwe mutwe gw'eka. Hati omukazi arikuba atari hansi y'obushoboorozi bweye omuri Mukama, hati egi sipiritu y'oburogo neemutaahirira. Naitwe abashaija, omushaija omutwe gweye ni Kristo. Hati omushaija atari hansi y'obushoboorozi bwa Kristo, Kristo nikyo Kigambo kya Ruhanga. Hati aho spirit y'oburogo nayo neyo ya taking over. Which other one? Ekanisa. Ruhanga akateekaho omuriisa. Kwonka na n'omuriisa yateishuka aha kigambo kya Ruhanga, akaza omu byeyi, hati spirit y'oburogi taking over. Gavumenti, eihanga ryakwata constitution ekateishuka n'aha ya Baiburi, oburogi. bwaba bwa taking over so twine kwegyendesereza kandi tumanye ebizibu ebi byona ahu bikuruga kwonka tukatureeba omu kanisa how does the witch craft like behavior appear in the church katuze omu James chapter 3 verse 16 Twatandikira aha gw'ikumi n'eshatu ahabwa context kugira twetegyereze enshonga egi. Omuri imwe noha oine obwengye, orikwetegyereza, ahabw'emitwarize ye mirungi, ayorekye emirimo ye n'obwengye no oburimu obucureezi. Kwonka ku ku muraabe mwine eihari n'obushaariizi, n'okweyendeza omu mitima yaanyu, murekye kweyimbisa n'okubeiha, mukarwanisa amazima. Obwengye obwo tibwengye oburikuruga omu iguru, kureka n'obwengye bw'ensi, n'obw'abantu buntu, n'obwa baadaimoni. Ahabw'okuba. Ahu eihari n'okweyendeza biri, niyo haba okurabanamu n'okukora kubi kwona. Kwonka obwengye oburikuruga omu iguru kubanza buba obushemeire kandi obw'obusingye, obw'okutwaza gye, obwikiriza, okutiisibwa, obwijwire embabazi n'ebyana birungi, obutarimu kugambira habiri n'obu kwakuba bugobya. So egi emishororongo networeka ekyokureberaho. So ngu twaba nitugira ngu twine obwengye obwa Ruhanga tubworeke ahabwemicwe mirungi nokwecureeza. That means titwa connected nobutumwa obutwahuriire aha Sunday. Mbwenu, mbwenu rukundo ey'amazima. Kwonka ngu hariho obwengye obubi, obutari bwa, obu- obutarikuruga omu iguru obw'ensi egi, kandi obwa daimoni. Ee. Meaning, obumwe noobaasa kushanga niitwe abaana ba Ruhanga, there can be a possibility okutamburira aha bwengye bwa za daimoni. Teeramu akashani daimoni, obwengye bwazo nibwo buriyo nibutambuza ekanisa. Ekaniso egyo n'eriyo neekutoora nkahi? Kandi eky'okureeberaho, obwengye obwo tibwengye bukuruga omu iguru kureka n'obwengye bw'ensi, n'obw'abantu buntu, n'obwa baadaimoni, ahakuba, hati muhurire ebikuruga omu bwengye obwo, ahakuba ahu ihari n'okweyendeza biri, niho haba emirabanamu n'okukora kubi kwona. So, nikyo mukureebera, ediini, sorry to say this, kwonka amadiini. Abaingi abakutekateka ngu baramya Ruhanga, sitaane ehendera eshutami omu kitebe ky'ekanisa eki bakweta ekanisa. Oshanga hati sitaane arumu eshonga za akeshonga ekyeshonga yagira ngu omuntu naburira ata engiri haza ari omufumu rirangaanwa. So nibyo ebiriyo nibibaho eriizooba? Oshanga aba abashaziremu kutwara omwanya gwa Ruhanga niinye oki oki oki oki tihaine ou ndiyo ningambira kubi kwonka egyo point ehikire haine aine kutwara omwanya gwa Yesu, omutwe gw'ekanisa ni Yesu kandi ku akuruga omu mwanya gwe oburogi butekinga ovu. Ihari, ihari. Ogwo gwaguri omushororongo ngu ahu ihari n'okweyendeza biri niho haba okurabanamu n'okukora kubi kwona. Egyo enshonga nayo eri omu kanisa munonga. Ahabw'enki? Oburogi bwine akakwate n'obugomi. So, solution y'ebyo byona niki? Saulo akaba nabaasa kukora ki? Saulo akaba nabaasa kugaruka ahansi y'obushoboorozi bwa Ruhanga kwonka akanga yagumizamu omuhanda ogweye. We omu mwanya gw'okugaruka ahansi y'obushoboorozi bwa Ruhanga yatandika kurwanisa abaheereza ba Ruhanga nka Daudi. Kandi nituhe nitumanya ngu Saulo akahendera afeereire omu rutaro, kandi egi spirit ya yaaguma omu kanisa, kanisa ne n'eteine hi ekworekyerera. Ekindi ekirikuruga omu omuri ebyo ihari naki niharugamu even omujungu eki akweta false motives. Ka turebe omu Bafiripi eshuura emwe omushoro ng'ogwikumi na itaano. Orahikaho naabaasa kutushomeraho? Abafiripi eshuura y'okubanza omushororongo ogwa ikumi na itaano. Egi niyo emiringo ey'oburogi omu kanisa erikudisipureyingamu kandi twareeba tihaine ari immune. Twena twine kwegyendesereza Ahakuba egi ni sipiriti eriyo neeraba omu nsi yoona omu makanisa. Ahakuba Sitaane neemanya ngu hati niho araagirwanise. N'ekanisa. Hati yo mishoni yaayo n'okwija omu kanisa ekahindura ekanisa eisabo. Mhm, So, first Philippians one fifteen owaahikaho naasa kutushomeraho. aha so nangwa na n'omushororongo ogundi omu omu ah, yohana yakashatu omushororongo eshura y'okubanza ogwa mwenda ahabeera hariho omushaija bakumweta diyotiriferi diyotirifirasi Oyo naayereeba ngu niwe arikusingayo, hariho ekigambo preminence, mbwenu akasharamu kutwara omwanya gwa Yesu. Mbwenu it was about ekyakugamba ki eki Mukama arikugamba. So ebyo byona nibireeta. Egi yoona n'emitwarize. Tikugira ngu nyenda twetegyereze eki. Hariho abantu n'abafumu arikumanya ngu n'omufumu nibagibeeta devil agents. Aija ashutama aija nk'omu church ari agent acwekyereza ekanisa yoona. Kwonka hati eki turiyo nitureeba aha kandi hariho ab'okushanga tujunirwe kwonka ahabw'egi emibiri yaitu sitaane erabiramu Kandi ayenda kutukoresa ku practicinga egi spirit egi eya oshanga omuntu ti mufumu, oshanga tituri bafumu kwonka twatamburira omu mubiri oshanga egi spirit yayenda kushiisha ekanisa. So mbwenu twaza kutwaza tuta turikuhendera?

Samuiri y'okubanza ishura ya ikumi na itaano omushorongo ogwa abiri na ibiri Twaba twareebireyo Nabi Samuiri akagambira Saulo ngu ni kikuru ka tureebeyo. So ki mbaire ndi aho Mwoyo Orikwera yaanshinja kubagana obutumwa obu twena ngu tukwataho kandi A Twegyendesereze omu biro ebi ebi turimu. Samuiri w'Okubanza arahika ou naabaasa kutushomeraho eshuura ya ikumi na itaano omu shororongo ogw'abiri n'eibiri one more time.

Egyo advice Samuel nanka Saul akanga agihurira. We bamugira ngu Ruhanga nashemererwa omu kumworobera okusinga okuhayo ebitambo ngu aa. Yes hati turi ekanisa ebitambo ninka biha okuhereza mukama, okweshongora omu kwaya, kweyerera ekanisa, okuza kuburira engiri biki byona. Twena ahakuba ekanisa twena turi abebembezi omu different capacities. Kwonka, eki Ruhanga ariyo naagamba aha, Ruhanga naashemerererwa okumanya ngu okworoba kukira ebitambo, n'okuhurira kukira ebishaju by'empaya z'entaama. Mbwenu, oku twakubaasa kusingura egi sipiriti eriyo neeraba omu nsi yoona nka Ntare Bible Baptist Church, n'okugaruka aha kworobera Mukama. Kworobera Mukama. kworobera Mukama Ekigambo kye. Ekya kabiri, structures ninga shi oku yaataireho enshonga y'obushoboorozi bwe. N'eky'amazima, Ruhanga naagira nk'abaana, Mworobere abazaire baanyu omuri ki? Omuri Mukama. Hati Moze, Chester yaakugambira ngu, Moze, waaza aha ishomero, shoma ebitabo byawe, otakaaza omu banywi b'amaarwa. Hati omuri ebyo ebi haine ekikuhakanisa Bibuli? Hati aho wamugomera nowe wagomera Mukama. Konka yakugira ngu haza ogyende, ku orareeba enkoko ya mukadori yayija yaraba omu musiri, ogitemeho amaguru. Hati aho oyine orutsa kwanga ahakuba hati aho timuri Mukama. Konka eki yagamba kyakita kukuhakanisa Bibuli okanga, wagomera oha? Mukama. Hati then eriya spirit etaking over egyo ni nka family hmm gavumenti of course hariho separation of church and state kwonka gavumenti yaija omu muringo ekitakuhakanisa baiburi hariho nka ediini emwe nibagira ngu n'abishemwe tibaine kuteera akaruuru no that's wrong. Yes, government yaija kutuhakanisa ngu mutashaba, mutakora ki, aho titwine kugyorobera. Kwonka omuri Mukama nabwo Ruhanga niwe yagitaireho, n'abaheereza be, if they are walking in his way. Ekanisa, nka hati pastor obumwe nimbaasa kuba ndi nk'akashaija kakye. Ninga shi hoona hoona pastor ninga shi ministry leader ori omu kwaya hariho kwaya leader haza ori ahansi ya ya ministry ya kwaya ehe different authorities omuntu tari Arinire aine ekigambo kya Mukama, akakigambira okanga, n'owaahakanisa Mukama. Kwonka it's right, yaaba atari muhanda gwa Mukama, hati aho niho oine orusa okukora ki? Obutaikiriza eki ariyo naakugambira nainga okumuhikiirira okamugambira ahu yaashobya. So egyo niyo point nkuru, tugaruke aha kworobera Mukama, nibwo Ruhanga araatuha omugisha nambatu tutamburire omuri rukundo. Kandi number three tugume turi abecureezi we keep humble already twaba twareebire what is humility, humility is simple it's all about God full stop it's all about who? God. Ku ogire Saulo niyo yaabaire eri ishu akaba atakuza kugomera Mukama. Ngu gyenda oze owa ihanga ririya boona obacwekyereze n'abazigu ba Israeli. We akaba naakuhika naagyenda atakuza kubuuza, atakuteekamu common sense ye, atakuteekamu oku arikubireeba, atakuteekamu thoughts ze. Hati ekanisa niho ekizibu kirikureeterwa itwe okugyendera aha thoughts zaitu. So twine kuba humble. Tugyendere aha It's all about God it's not all about we then ekindi twareeba we have to avoid actually about humility nitureeba in James chapter 4 verse 6 ahabw'obwire nitubaasa obutashomayo kwonka nihagira ngu Ruhanga naahakanisa abakwetunguura aheereza embabazi abeecureezi God gives grace God resists the proud but gives grace to the humble. Teramu akashani Ruhanga nuwe ariyo nakuhakanisa. Mati Ruhanga noyo nahakanisa Saulo? Hati we Saulo omu ahabwokwecureeza akagaruka ahari Ruhanga, we yayanga. Tihaine akuhakanisa Ruhanga akasinga. So to keep on the safe side nokworobera Mukama, okwecureeza ahansi yobushoborozibwe, okuguma turi abecureezi. Oku turikubaasa kusingura this spirit of witchcraft in the church, twine kwehara orugambo na n'okukora ki? And division. Ka turebe omu Barooma ikumi na mukaaga ogwa ikumi na mushanju. Aho na n'obwire twaba tutakuza kushomaho kwonka egyo verse eri nkuru munonga. Omuntu omwe akagira ngu mutandise okuha obujurizi okuteekurana nana okuha obujurizi. Eh, omuntu Mukama asiimwe, akatandika kuteekurana abantu ateekurana abantu ateekurana abantu arengyeza bariya toora hara toora Aa hati obwo bwaba butakiri bujurizi ngu hakwaba okuteekurana. So ogwo omushororongo Mark chapter six sorry Romans chapter 16 verse 17 ahika hariho naabaasa kutushomeraho. N'eby'okubaheereza emere eza etaamwikaine n'enyegyesa ei mwayegire, mubeetantare. Twahurira gye omushororongo ogu, twahuriramu abu abarikureeta, garuka otushomere ogu aha kabiri.

Kandi nitugaitwa amazima, we are, we are united by the truth. Kwonka omuntu weena arikwemerera akareeta ebirikuhakanisa amazima, kandi akareeta okutaana. It is true, amazima nigataanisa abantu, that is true. Kwonka okutaana kwoona okutemereire aha mazima, ogwo omuntu naariyo yaatandika ku operatinga omu spirit ya witchcraft. Orugambo okugamba okushanga ebintu bitari based on the scriptures just biri ebyokureta okutanisa omu kanisa. Hariho story emwe pastor akaba ari omu office yagura ekitabo kikwetwa complaints of church members against church members yakibika omu desk. Hati omuntu omwe akaija. Kwonka pasita, nyowe oryo muntu nantama, bitu yoona omwe ku ariyo nacankara ngyeka ekyaki yoona, bitu bitu yoona omwe. Hati pasita agira eeh rindaho kakye rindaho, niinyenda kunotinga ahansi ebi oriyo nogamba, ku orayeze n'okubisayiningira ku niiwe waabigamba. Eeh! Nyowe kusayiningira ebintu nk'ebyo? Aa a! Hati mbwenu okuruga omu sitori egyo, waaza kugamba ekintu baaba baakweta bakagira ngu sayiningira eki waagamba, waaba nooreeba ngu nikikurema, otakigamba. Bitari ow'eishema nkasanda okutera nituhurira okuza enyima y'omugongo gw'omuntu okagamba okagamba okagamba hati mbwenu omu kanisa kuturabe kuruga erizooba nogamba makinga shuwa buri ky'okugamba nobaasa kukisayiningira bakweta oshutame otekeho siginikya ngu eki ninye nakigambire waaba noreeba nikiza kukurema kusayiningira otakigamba so hati aho. Ekanisa egyo nikwo baatwarize. Mbwenu twine kwetantara okuba gossip and division. Ruhanga nayenda tube bamwe, nayenda tukwatanisize hamwe omu mazima ge, tikugira ngu tukwatanisize omu bishuba, tukwatanisize omu mazima. Oweishe-emwe waareeba yaaruga aha muramwa, Ruhanga akatugira ngu gyenda omubugane, face to face, omugire, Sebo nyabo, ka nooshaaha, ebintu tibiri gye. Yaayanga, yeta ondiijo. Yaayanga, yeta ekanisa. Yaayanga, a. Na Ruhanga naatugambira ngu omuntu nk'ogwe atamburemu. So, Ruhanga nikwo akwenda tutwaze. Naayenda tukwatanise. Naayenda tukundane. Then poyinti eya kabiri turikuhendera, twine amaisho gaitu kugata ahari Kristo, Ti kugateeka aha bantu. Nikwo turaasingure ogwo mwoyo wa, w'oburo, w'oburogo omu kanisa, the spirit of witchcraft in the church. It's all about God. It's all about Him. Ewaatwaza gye, to God be the glory. Hmm? Ekanisa, Yesu akagira ngu niryayombeka ekanisa. Nimumanya eki Yesu yagambire? Yesu akagira ngu enki? Niryayombeka ekanisa ya, ya Uganda? Mm-mm. Niryayo, niryayombeka ekanisa ya pasita? Niryayombeka ekanisa ya Akagira ngu ndi yaayombeka ekanisa yangye. So ekanisa niitwe abajunirwe kandi omutwe gw'ekanisa ni Kristo. Omuntu omwe akagira ngu waaba nooteekateeka ngu ekanisa nooyenda ebe yaawe, gyenda oze aha musharaba, Ofeere buri muntu weena bakubambe, bakufumure engaro, bakujweke amahwa. Ku oraheza kubambwa haza otakomaho bakuziike ozookye. Hati n'okukorifayinga kugira ngu ekanisa n'eyaawe. Ekyo nkakiihamu buzima obu bakweta Dokita Rubeni tukaba turi aha reediyo naahurira bakigamba ngu omuntu yaaba naahurira naayenda wanuura ekanisa n'eyaawe. Ezo nizo korifikashonizi, bakubamba aha musharaba Obanze ofeere buri muntu weena hataine arikukibaasa ekyo? Mbwenu ati ekanisa neyo neya mukama waayo Yesu Kristo. So amaisho tugateeke ahari Yesu, ekyo nikiza kwihaho ah, ihari na competition. Tiitwe mukama, we are not God. Eh? Ekyo nikiza kureetera hariho ekanisa nyingi, ku- kwombeka ekanisa aha personality ya- ya pasita. Ninga shi obumwe abamishonare na bo nibabikora. Omumishonare nawe aine paasonarite yeye, obumwe ayenda ngu nk'oku arikureeba ebintu nikwo byaine kutwazibwa. No, omuntu n'ori omufuregye kwonka sitiiri omutwe gwa kanisa ni Yesu. So, ekyo nikyo ekirikusamaraizinga kikakuuma ekanisa ya Kristo kuguma neetambura gye omu maisho. Then eky'aha muheru twine kushaba kugira ngu Ruhanga ayeze emitima yaitu turuge tusingure ogwo muzimu ninga shi spirit of witchcraft. Ningira nibyo ebyo. So ka tushabe. Ai Mukama Ruhanga Omuhangi w'eiguru n'ensi, nitukusiima kandi nitukwebaza ahakuba okatuha ekigambo kyawe, waatuteeramu n'eby'okureeberaho bingi kugira ngu tubaase kutamburira omu kukunda kwawe kandi tutakateishuka. Mbwenu Mukama turi omu biro by'emperu, haza Antikristo ariyo naarwanisa na munonga. Naakurwanisa, kandi naarwanisa boona abeemereire ninga abeeteirwe eiziina ryawe. Niho turikureebera hariho baanabbi b'ebishuba bingi, kandi nangwa n'ekanisa ezitsigire ezirikugamba amazima, Sitaane egyezaho kureeta ogwo mwoyo w'oburogi, ninga shi rebellion, okugira ngu. Ekanisa yaawe etakaatambura gye omu maisho. Mbwenu otuhwere nk'oku twareeba oku nabbi Samuiri waarabire omunabbi Samuiri kugambira Saulo ngu nikikira okworoba okusinga okuha ebitambo. Mbwenu nk'oku turikwehayo kukutambira, oku turikwehayo kukuheereza, oku turikwehayo okukukorera, oku turikwehayo kutambuza engiri yaawe omu maisho, Mukama reka twongyere kwehayo okukworobera. Reka twongyere kwehayo okutamburira ahansi y'obushoboorozi bwawe. Mukama, reka twongyere kwehayo okutamburira omu mitendera y'obushoboorozi bwawe nk'oku waabutaireho, omu maka gaitu, omu kanisa, omu gavumenti, nangwa itwe nkaitwe nk'abantu, kugira ngu obe namba emwe nk'oku waatugizire ngu tubanze tusherure Obukama bwawe n'okuhikiirira kwawe ebindi biryatwongyererwaho. Mbwenu Mukama, ninshaba. Twena otuhwere, otubaasise, ogwo omwoyo w'oburogi atarisiingura ekanisa yaawe egi, ogwo omwoyo w'oburogi ariyo naatambura omu nsi yoona, spirit of witchcraft etarigira omwanya gwona omu kanisa yaawe egi, kureka omwoyo waawe orikwera ow'okutugambira ngu is the spirit of truth and where the spirit of God is there is liberty, otuheereze liberty kukuheereza. na n'amaisho gaitu goona kugata ahari iwe, kandi kuba naiwe twaheereza kuruga n'ebiro byona, twabishaba omu iziina rya Yesu Kristo Mukama waitu. Amiina. So, mwebare munonga.